Baga jiraate subhaanallah. Osoo diin islaam modifikeeshinii qabaate hedduu namaattu gara ofiitti filaa barreeffata. Sirbi bahuun har'a ana asirratti hin eegalle. Guyyaa jalqabaatiif yeroo jalqabaatiif dhaladhee hagana gahee sirba fuudhanii raayyaa wali hidhan. Sirba fuudhaniitiin qur'aanaa wali hidhan. Sirba sikkoo mandooti. Maal rakkinni keessan? Eessa keessan isin dhukkuba garuu? Eh, An amma sirba daa'imummarraa jechuu dur beeku daa'imummarraa duraan dhagaye. Ajaa'iba kan ishee raajjii dhumaa bareeda ishee an maal jedhee himaa. Uumee rabbiin hundarra caalchisee boontuu jimmaa rabbittu eebbisee jechuudha. Rabbiin ijoollee jimmaa hundarra caalchisee uume jenneetiin dubbatameera sirba kanarra. Waa'ee sirba kana an sirba full to full waan isaan an galchu. Garuu haraamummaa fi halaalummaa shahwaa waan feetan jalatti qabattanii wayita isin jibbiinsa lafa irraa qabdan shari'aa jala deemtaniitiin axwalawwaluu barbaaddan eh, dhaabadhee laaluu fedhu waan san sii galee jibbiinsa keessan asuma bahaatii dubbadha inshaallah Kanaaf jecha illee warni arsoomaa fi yookiin immoo sikkoomandummaa keenya nuti waa kan nun jiru. Rabbi irraa nu uume alhamdulillah. Nuti nama caallan jenne alhamdulillah. Isintu dhufee nama jala deddeemeetiniin laagaa tuqeetiniin nama haqqisiisuu deema malee. Har'a haraamummaan sirbaa har'a ol baate har'a raayyaan waa'ee gosummaa har'a har'a nashidaan sun kabaye kabaja qura'aanaa isin biratti dhabe qura'aanni kabaja isin bira dhabee fuutanii sirbaa wali hiitan jibbaa teessan argisiisuuf jechuu fuutanii maaltu kutaa kutaadhaan akkanatti jibbiinsi akkanaa isin keessa facaate fayyaa qabdanii garuu yamree no xeenanyaa naachuu dheengadda intarvii irratti namni tokko lama miti kumaa kitil waa'ee gosa isaa baheetiin hin ka dubbate Asirraa qabaan isin gadhiisuu didde. Bira tarre hayyee. Amma kun dhufe. Nuhuu warri keessaa dhalanne sirba kana nurraa dhiisaa rabbi sodaadhaati ijoolle harma keessan qullaa asii uf hin argufina taa'a arsooma sirbi isin hin kennu jen dubbatu jirraami warri keessaa dhalatee bar cal'isutti hin jirru. Fuutanii raayyaa wali hiitanii fuutanii quraana wali hiitanii asirra olii gadi ariitan. Maal rakkinni keessan?

na hordofi jedheetii miti naan mari'attee nan hordofne sii galee hogguu isin jibbiinsa keessan dhukkuba isinitti jiru wanni shari'aa jala seentaniitiin argisiifachuu barbaaddan tana wanni akkasii hin jirtu. Hin jiru wanni akkasii. Diin Islaam macaawachaa keessanii miti waan isin ittiin taphattanii miti waan isin jibbiinsa lafee qabdan ittiin ibsattanii miti. Isin galee Alhamdulillah Rabbil Alamin diin hundaafuu Rabbii walqixa godhee kenna jechuudha. Nuti ijoolleen si komandoo ijoolleen arsii isinillee ol hin jenne isinillee olitti of quba hin qabnu akka nama kamittuu Rabbiin nu uume ni'maan Rabbiin nurratti oole kumaa kitila alhamdulillah filannee irraan dhalanne irraa dhalachuu kennatti garuu gammachuu qabna. Filanneen dhalannee dhalachuu keenyatti garuu gammachuu qabna. So kanaaf warri raayyaadhaan wali hiitanii fuutanii quraanaa wali hiitan wallaahi xiqqeena duniyaa akhiraa isin haa dhaqqabsiisu isiniin jedhe rabbi isin haa qajeelchullee an akkas illee hin jedhuuti. Attaa afruum harki keessan akkami quraana sirbaa wali hidhee duuba jalqaba waa hundaa rabbi sodaatamaa raayyaa jedhu duubaan fiddan. Indeet noo kabiree lillaachu jecha nama sanii akkami kabaja isin bira dhabe. Inna zaranyummaan tuni baktiidha gartee jechuun tun isin bira jirti moo nu bira jirti warra qura'aanaa fi raayyaa wali hidhe bira zaranyummaa yookiin immoo gosummaan jirti moo nama biraa bira jirti sirbi durillee haraam ammallee haraam fuuldurattillee haraam keenna bahe faraam hin ta'u ka biraatti bahe faraam hin ta'u si galee wayita ka biraa bahu homaa guyyarraa sirbi numa baha guyyarraa gartee indoom sirba keessaallee sirbii gartee achi bahe numa baha gaafas maa haraam jettanii hin dubbatinaa. Gaafas maa raayyaa walitti hin hidhinaa.